U naħseb speċi lesti niffirmaw il-kotba. Sama, mhux qegħdin tard, il-firem naħseb kienu parti mill-attività. Grazzi ħafna tal-li ġejtu. It-tnedija tal-biografija ta' Juan Battista Zoppardo. Sorpriz bl-interess, għal-kem fl-istessin Hija meritata għaliex hu bniedem illi għamel impatt kbir, wieħed mill-ftit Maltin illi għamlu impatt kbir barra minn Malta u ma tantx hemm karattri bħalu u nies illi għamlu impatt barra minn Malta anzi kważi ma għandna Ftit li xejn. Għanna Maltin ta' tini ġenerazzjoni li kienu artisti, hemm ukoll eżempju artisti ukoll Maltin minn Malta li għamlu suċċess kbir, imma politikament u storikament minn dan l-aspett ma tantx kellna Maltin li għamlu impatt storiku. u hu wieħed mill-ftit li tista' ssib fl-istorjografija tagħna li telaq minn Malta u għamel impatt storiku kbir. Issa hu mhux ta' b'xejn għamel impatt storiku għax hu ħanibdew minn hekk, hu l-ewwel ħaġa twieled minn familja Sinjura, ġifieri da missieru kellu l-vapuri, dak kien joqgħod hawn, litteralment bil-vapur quddiemu, ġifieri għalhekk kienu joqogħdu max-xatt min kellu l-vapuri u ovvjament għax inti kellek toqgħod mal-vapur u wkoll speċi, eh, hekk jaqbillek. Eh, u ovvjament missieru kien jippretendi illi Juan it-tifel ħajikber u jieħu l-biznis u kompli mexilu l-biznis. Missieru ġifieri kellu l-vapuri, jikri l-vapuri, shipping normali bħalma jagħmlu llum il-ġurnata. Imports, exports, kollox insomma. Dak iż-żmien ovvjament kienu jagħmlu ħafna imports u exports tal-ikel u tal-qoton. Ġifieri da kien ġifieri tip ta' business komuni u tipiku ta' dak iż-żmien. Il-kavallieri, eżempju, kienu jkollhom bżonn il-vapuri biex jimportaw il-grejn u l-qamħ minn Sqallija, allura kienu jqabbdu l-kummerċjanti bil-vapuri u daw it-tip ta' affarijiet, insomma. U da, Juan, missieru, kien jippretendi li jikber u jieħu over il-business. Allura jibagħtu Tulon, u Tulon dak iż-żmien kienet l-iktar skola navali importanti fil-Mediterran. Fil-fatt ħafna kavallieri kienu jistudjaw Toulon u jerġgħu jiġu Malta. Ehm, Juan ikun Toulon jistudja shipbuilding eh, u artillery u kif ikun hemm eh, tfaqqa ir-Revoluzzjoni Franċiża. U jkun hemm qisu bewtu ieħor ta' 14-16 sena. Ehm, ehm, Meta tfaqqa l-Rivoluzzjoni Franċiża, ikun in his late teens, twenties, early twenties, u jen listja. Jispiċċa len listja u jispiċċa jġilet fil-ġlidiet, fil-ġlidiet revoluzzjonarji ta' Franza bejn l-Ingilterra fil-Guadalupe u Martinique, fil-gżejjer Karibew. Gżer fil-Karibew, ġifieri, fejn kien hemm il-kolonji Franċiżi u kien hemm għaddejjin ġlidiet bejn l-Ingliżi u l-Franċiżi ehm, għal gżejjer u għal daw it-tip ta' postijiet żgħar insomma fl-Amerikas. Hemmhekk eh, f'Guadalupe ehm, Juan jeċċella ġifieri fil-ġlied u peress li jeċċella fil-ġlied da jagħmluh jagħmluh bażikament uffiċjal. U ovvjament biex issir uffiċjal dak iż-żmien eh, bil-fors ukoll u anke llum trid issir trid tkun ċittadin. Allura jagħmluh ċittadin Franċiż u ukoll jsir uffiċjal fil- eh, eh, fil-pratikament fil-Navy Franċiża. U jerġa' jiġi lura Malta Kif jiġi lura Malta, probabbli hemm xi storja interessanti illi jiena ma stajtx nifhimha. Il-problema hi illi u issa tifhmu meta taqraw il-ktieb, illi da kien bniedem. L-ewwel ħaġa kien bniedem li kien jagħmel ħafna affarijiet u kien jagħmel ħafna affarijiet għal rasu mingħajr ma jgħid il ħafna nies u mingħajr ma joqgħod jħalli ħafna traċċi warajh. U eventwalment sar kursar. U kursar ovvjament għalkemm kienu legali, daw ma kinux ovvjament jimxu kollox mal-liġi. Anka t-tip ta' nies li kienu jitlu fil-korserija, biex tidħol fil-korserija, irid ikollok dak is-sens ta' avventura, dak is-sens ta' libertà, Daw, ġeneralment dawn nies kienu jagħmlu li jridu. U kien jagħmel li jrid bażikament, kien dak it-tip ta' persuna. Ehm, kif ġie lura Malta hemm xi storja li għad ma fimx. U għad ma fimx għaliex fil-fajl tiegħu fl-Arġentina da għandu eh, dan għandu Permess mingħand l-Ammiral Jervis, Ammiral Ingliż, l-istess Ammiral li kienu ġġieldu l-Franċiżi kontrih fi Guadalupe. U dan mid-dehra f'xi punt tiegħu fil-ħajja ħadem għalih ukoll. U jien qed nissuspetta ma ma nistax nikkonferma allura ħa ngħidha hawnhekk u ma għadtiex fil-ktieb għax ovvjament fil-ktieb trid tgħid Eh, dak li tkun ċert minnu, ma sax tispekola. Jiena għandi suspett illi kif kien hemm da Juan, da Maran Jervis u Jervis eventwalment spiċċa ehm, ehm, responsabbli tal-flotta Ingliża fil-Mediterran. Insomma, da b'xi mod jew ieħor da naħseb jiena Juan rrid xi passaġġ lura Malta u rranġa ma' Jervis u għamel għax dak iż-żmien il-ħaġa Nies fuq il-vapuri diffiċli ħafna biex issib. Ġifieri biex taħdem fuq il-vapur dak iż-żmien kienet xi ħaġa diffiċli ħafna. Kienet xi ħaġa iebsa mmens u kien hawn ftit irġiel li kienu jridu jmorru fuq il-baħar dak iż-żmien. L-unika nies li kienu jħobbu jmorru fuq il-baħar kienu l-uffiċjali li tħallsu ħafna u dawn kienu jkollhom responsabilità tan-nies tagħhom tant illi Setgħu jsawtuhom għaliex id-dixxiplina kienet tkun stretta u n-nies fuq il-vapur ħafna minnhom kienu jkunu tar-raċanċ u priġuniera u daw it-tip, allura daw biex tikkontrollhom kienu jsawtuhom u ġieli jitfgħuhom il-baħar biex iegħlsu minnhom litteralment. Jiġifieri kienet industrija ta' dak it-tip. Ehm, allura xi ħadd bħal Juan da kon taħtfu mal-ewwel hu ġifieri bl-esperjenza minn Toulon. b'esperjenza ta' gwerra, mingħajr feriti għax dawn ħafna minnhom kienu jkollhom il-feriti jew b'xi id nieqsa jew xi sieq nieqsa jew xi għajn nieqsa, jiġifieri dawn kollha kienu jkunu. Da ġifieri kien għadu żgħir, jiġifieri da kienu jaħfuh mal-ewwel. Insomma, aħna nafu illi il-permess ta' Jervis da bażikament da kien permess. Juan, ara Juan bażikament ġie Malta u wara li ġġieled insomma Guadalupe u x'naf jien. Ġie Malta u għamel xi xahrejn biss. Ġifieri da missieru qagħad iħallaslu biex imur Toulon u joqgħod jistudja ħa jiġi joħodlu ħsieb il-business. Meta ġie hawn daw il-Kavallieri għamluh kaptan tar-Reġiment ta' Bormla, ħatfuh mal-ewwel jiġifieri, u da wara xahrejn telaq. Qabad vapuru mar Barcellona. Issa, Dak iż-żmien Barcellona kienet qed tiġi harassed, ħa ngħidu hekk. Bil-Malti kif inhi l-kelma harassment? Fastidjat, eżatt. Kienu qed jiġu ffastidjati min-Navy Ingliża għax kienu alleati ta' Franza u l-Ingliżi dak iż-żmien Bdew qishom jiffastidjawhom, jaqbdulhom il-vapuri. U Juan, dan somma jirnexxielu jġib passaport mill-Ammiral Jervis fejn speċi qed jgħid il-vapuri Ingliżi biex ma jimmolestawx il-vapur tiegħu. Ġifieri dak kien għadu kemm iġġieled miegħu Guadalupe da, u qed iġib passaport mingħandu fejn qed iħallilu safe passage bażikament. Li li hija stramba. Le u fil-fatt Jervis jgħid li peress li Juan għamel xogħol tajjeb lin-Navy Ingliża da speċi jitmissuhx. Jiġifieri da Juan kien iħaddem rasu kien kien kien kien ħaddem rasu ħafna, kien makak ħafna, kien merċenarju xi naqa' hekk. Għalkemm hu l-bajs tiegħu kien ovvjament lejn Franza hu ġifieri Kellu ideat Repubblikani, kien iħobb il-Franza, ġifieri, għax hu studja hemmhekk, irġielet fir-Revoluzzjoni u l-bajs tiegħu kien anke politikament kien Repubblikan. Imma kien iħobb il-flus, kien biċċa xogħol jagħmilha ehm, u kien jara kif jagħmel u jirranġa fil-fatt hu ma baqax Malta, ġifieri jagħmel xarejn u telaq. Issa, f'Malta m'hemmx rekords tiegħu wara li tela' għamel dat trip Barcellona. Ma hawn xejn fuqu. Jew almenu jien ma sib xejn ħanajtek sek, jew xi ħadd ieħor li jista' jsib, ġifieri merħba r-riċerka tajjeb li dejjem ikun hemm żvilupp fuqha. U s-suspett tiegħi huwa li mbagħad wara Spanja mar l-Italja u mill-Italja mbagħad imur Franza. Minn Franza, Juan, eh by the way, il-passaport ta' Jervis jien ikkonfermajtu għax di stramba, jiena l-ewwel darba li sibtu l-passaport ta' Jervis fil-file tiegħu l-Arġentina. U rajtha stramba ħafna ovvjament, tipo kif da ġġieled ma' dal-ammiral u issa mbagħad mar jaħdem għalih. Ehm, imma le, ġifieri kkonfermajt għax imbagħad sibt l-oriġinali Londra li qiegħda fil-British Library. Ġifieri, għax jien assumejt għadda forsi xi passaport fals li jagħmlu biex jorih u jgħidilhom speċi, imma le l-passaport huwa awtentiku, huwa sibtu wkoll fil-British eh, fil-British Library. Ehm, għax il-British Library hemm eh, kamra fejn żammew ħafna minn eh, ħafna mill-korrespondenza tal-ammiraljat ehm, u sibta mek.

U da kien wieħed mill-iktar eh, kursara infami fi Franza dak iż-żmien. Hippolito bażikament kellu reputazzjoni ġifiri perikoluża ħafna, kien bniedem perikoluż. Ehm, dak it-tip li darba kienu kienet iġġiret kontra l-Ispanjoli qabdu ħarrestaw U da spiċċa għamel ribelljoni fuq il-vapur tagħhom u qabad ħa kollox lura Franza, ġifieri. U u darba da kien kien jgħat jġilet kontra vapur Ingliż, kienet jipprova jitla' miegħu u kien hemm xi ħadd u qatalu dejh bil-mannara. U spiċċa l-ħabs eh, l-Ingilterra. Minna li Portsmouth, eh, imma għandi miktub fil-ktib. Għambat kienem il-trattat ta' Mien, kienem il-paċi, u jeħelsuħ, u jmullu Franza. U malli jmullu Franza jizzewġ ikollu tifel, u jibda jarma vapur ġdid mal-ewwel insomma. Umbagħad ikun hemm il-gwerra. Ehm, meta terġa' tfaqqa l-gwerra, da Hippolito da jirnexxielu jakwista vapur Nederlandiż dak iż-żmien il-Batavian Republic. U da jakwista vapur ehm, Nederlandiż għaliex Napoljun da jġelhom Eh, dak iż-żmien in-Netherlands li kienet Batavian Republic kienet isa vessel state ta' Franza. U Napoleon iġelhom ituħ ħafna mill-vapuri tagħhom għax Franza ma kellix navy, in-navy ta' Franza kienet imkisra fil-battalja ta' Alexandra. Ġifieri meta Napoleon mar l-Eġittu u l-Ingliżi jiġru warajh u jkisrulu l-flotta kollha, jkisrulu l-flagship ukoll. Nsejt ċisima bħalissa stantem affarijiet. Eh, xinu? Eh, l-Orient, l-Orient, eh, zgur, zgur, zgur. Eh, zgur, Abu Kirbej, u jifqawilu. U Napoleon iġiel l-Netherlands ituħ il-vapuri, għaliex il-ħolma tiegħu kienet li invadi l-Ingilterra. Insomma, di qatt ma jagħmilha li jinvadi l-Ingilterra, x'imbagħad ikun hemm coalition, insomma, li mir-Russja u l-Awstrija li li kollu jiġġieled magħhom fost elites. Insomma, u da Hipolito jiddobba wieħed minn dawn il-vapuri li jakkwista Napuljun u iġib liċenzja għal kurserija. Issa, eh, suppost il-liċenzja, Għalhekk diffiċli dan nies tikteb fuqhom għax dan nies mhux imbilli tara l-korrispondenza uffiċjali, dan nies jagħmlu li jridu u Alla għalihom bażikament dan nies. Ehm, da suppost huma jinżlu s-South Africa li qabel kien hemm kolonja tan Netherlands fis-South Africa. U suppost huma kellhom imorru hemm biex jipproteġu dil-kolonja mill-vapur Ingliżi. Issa dah Ipolito minflok jagħmel issa bl-ittra bil-firma ta' Napuljun, eh, ġifieri. Ġifieri dah suppost Napuljun minn għalih li daw sejrin hemmhekk biex jipproteġu l-kolonja tal-Batavja fis-South Africa. Issa dah Ipolito minflok dah b'xi mod jew ieħor kellu l-ħbieb f'Montevideo. U jirranġa magħhom. Ehm. billi iwegħedhom konsinja ta' skjavi suwed. U daw speċi jgħidulu jekk inti ġġibilna vapur skjavi nixtruh minn għandek insomma hekk kien id-deal. Ehm, u Mordejl insomma kif ikunu hemmhekk daw jaqbdu eh, vapur minn l-iskjavi suwed. Issa, di kontroversja kbira di, ovvjament. L-ewwel ħaġa, mela ħan għamlu naqa' kuntest. Juan di fil-biografija tiegħu jaħbija, ġifieri, ġifieri da Juan eventwalment fl-aħħar f'ħajtu dispiċi ħafna tagħha di ta' il-ħaġa u kif hux ta' jiġi mfakkar dan id-dettall ħbieħ. u ma, u ma jridx jiġi mfakkar li għamel dawn l-affarijiet. Ehm, u ħa nispjega wkoll anka x'ġara fl-istorja kif ċertu nies iddispjaċihom li għamlu dawn l-affarijiet ukoll. Ehm, Fil-fatt Juan jgħid li jasal Montevideo f'1806 li mhu vera xejn. Eh, Juan jasal f'Montevideo f'1804 b'dal-vapur mim l-iskjavi. Ehm, U bażikament l-awtoritajiet ma jħalluhomx ma jħalluhomx ibiħħuh il-vapur. Għaliex Spanja kienet eh, neutrali, suppost, fil-gwerra bejn l-Ingilterra u Franza, u ma jkunux iridu jaqalaw diplomatic incident, bażikament. Ehm, allura ma jħalluħx ibiħħuh il-vapur u jkeċċuh il-barra. Issa da Hipolito iddeċieda li għax da kellu commitment da minant eh, Antonio Mazini li da Antonio Mazini da li suppost kellu jixxi l-vapur bl-iskjavi. Ehm, mela da Hipolito biex jirranġa u jara kif jagħmel biex ibiħħulu xorta l-vapur, jitla sa Guadalupe li kienet Kolonja Franċiża. Jgħaddi mill-Brażil, insomma, meta jkun Guadalupe jirranġa nagħal vapur, jisbħu naqa, jbiddel nagħal kanun u hekk u jbiddel il-bandiera u dawn l-affarijiet u jerġa' jinżel lura bih u jgħidilhom li da vapur Franċiż. da ovvjament jaqbduhom, jindunaw, insomma, u jissekwestraw il-vapur, jitfawhom xar il-ħabs għax jakkużawhom ta' frodi, insomma. U Juan u Hipólito jispiċċaw xahar il-ħabs hemmhekk. U dawn jitilfu balla dawn prattikament jiġu bankrupt għax da inti l-industrija tal-korserija hekk kienet taħdem li inti ssib investor jew eżempju l-istat li jisponsorjalek il-vapur. U inti tagħmel commitment li ħaġġib catch jew price. Issa inti meta qiegħed fuq il-baħar trid tħallas il-pagi. Titħallas l-ikel, titħallas il-maintenance tal-vapur, l-uħ, il-gunpowder, kollox, da kollha spejjeż. Ġifieri, u da inti kont tagħmel kważi sena fuq il-baħar. Ġifieri da inti kont tonfoq balla flus inti biex tagħmel għad il-ħaġa, eh, ġifieri mhux taqbad dawn nies kollha kien ikollhom l-investituri tagħhom, in-nies li jibbekjawhom, il-financiers li jibbekjawhom. Issa da jispiċċaw jonfqu dawk il-flus kollha. Jitilfu l-flus tal-investituri tagħhom ukoll u bażikament ma jagħmlu xejn u jitilfu balla flus dawn. U dawn jispiċċaw maqbudin Montevideo ma jafu x'jaqbdu jagħmlu. Ehm, u di kienet, di kienet situazzjoni li tiġri l-ħafna nis, eh, ġifiri, ġifiri, da inti kont mur ġo port, eżempju. Jien naft mur il-port ta' Amsterdam, kwalunkwa port fid-dinja kont issib ħafna rġiel u mariners bi stejjer traġiċi, jiġifieri li jispiċċaw homeless fuq il-port jew alcoholics jixorbu fil-bars, li jitilfu kollox u jisp-, għax kien business riskjuż ħafna da, stajt titlef kollox int, you lose your pants. Ehm, u daw bażikament tilfu kollox. Ehm, u daw qegħdin Montevideo, speċi ma jafu s-seqbdu jagħmlu, U waqt li jkunu Montevideo, tispiċċa terġa' tfaqqa l-gwerra. Li ġitom ġitom tajba. Għax imbagħad la faqqat il-gwerra, ehm, tipo mhux faqqat il-propjament li ġara. Spanja Insomma, ħalli ma ntawwalx, għax inkella ħantawwal. Insomma, jena jgħidu, jena Spanja tiddikjara gwerra kontra l-Ingilterra fl-aħħar, all right? Ehm, basikament li jiġri Spanja tibat ammont konsenja ta' deheb lil Franza bħala pagament biex tibqa' newtrali u l-pagament jiġi interċettat mill-Ingliżi u u joħduhomlhom għax l-Ingliżi jgħidulhom speċi żeggu mhux toqgħodu tħallsu l-Franċiżi biex ma tiġġildux kontrina, tifhem? U daw ovvjament Spanja mbagħad jiddikjaraw gwerra kontra Fra kontra l-Ingilterra. Meta tibda l-gwerra kontra l-Ingilterra daw l-investituri u l-financiers f'Montevideo kulħadd jara kif ħa jagħmel biex jarma vapur għall-kurserija għax għalkemm l-investiment li kellek tagħmel kien kbir biex tarma l-kurserija ir-returns kienu enormi wkoll hemm mbagħad jiġifieri għax inti litteralment taqbad vapur b'xejn jiġifieri supplies b'xejn jiġifieri Eħe, kien l-investiment li kien kollok tagħmel kien kbir, imma r-rewards mbagħad kienu enormi, eh, ġifieri. Ġifieri da eventwalment Juan sar miljunarju litteralment għall-standards tal-lum u għall-level ta' wealth tal-lum. Għax daw mbagħad imorru hemmhekk, jerġgħu morru South Africa u jerġgħu jaqbdu vapur jaqbdu żewġ vapuri d darba żgur vendikazzjoni we make it all back now we lose it and now we make it all back in one trade u ehm, u jaqbdu żewġ vapuri u jinżlu Montevideo jbijaw il-vapuri u l-iskjavi b'mod legali u and they become millionaires ġifiri at today's u fil-fatt Juan jixtri dar kbira f'nofs Buenos Aires insomma they became loaded u Se da kollu għaspejjes tal-iskjavi tal-Afrika msiken li daw eh, apparti li kien hemm minnhom li anka mietu waqt il-vjaġġ f'nofs il-baħar. Eh, ovvjament, skjavi kienu waħda mill-iktar tip tal-lucrative business, ġifiri apparti komod, ġifiri iktar jaqbillek taqbad vapur skjavi mill-li vapur mimli commodities. Sakemm ma taqbadx jien naf precious metals bħal gold u silver. Imma żgur aħjar vapur skjavi milli vapur qamħ, eżempju, jew vapur zokkor. Ħafna iktar ta' valur vapur skjavi. Għalhekk kienu jfittxuhom u wkoll b'mod speċifiku. Issa, li jiġri imma Fuq dil-kwistjoni, għax di kwistjoni importanti ħafna u kontroversjali ħafna, li ovvjament l-Arġentina u il-Navy Arġentinjana u kol provat taħbi dan l-istoria dan l-aspet. Il-mentalita fuq l-iskjavi u fuq il-nissuwet bdiet timbidel 10 snin wara meta fl-Amerkas Kien hemm eh, ir-revoluzzjonijiet kontra Spanja. Eh, f'daqqa waħda l-iskjavi u n-nies indiġeni insertaw fl-istess pożizzjoni eh, mal-Kriollos u man-nies lokali tal-Amerika kontra il-monarkija Spanjola. U gradwalment bdiet timbena din l-alleanza. li hija mmarkata b'mod popolari meta Simon Bolivar jispiċċa l-ħabs, jiltaqa' ma' wieħed mil-leaders indiġeni fil-ħabs u dawn jispiċċaw ħbieb u jagħmlu alleanza. U dan huwa ż-żmien meta il-perċessjoni fuq in-nies indiġeni fl-Amerikas u n-nies u l-iskjavi fl-Amerikas bdiet tinbidel. Fil-fatt, ħafna skjavi li ġġieldu fil-gwerer tal-indipendenzi fil-gwerer tal-indipendenza fl-Amerikas, eh, fis-South America, mhux fin-Nord tal-Amerika, Nord tal-Amerika is-sitwazzjoni kienet differenti. Imma fis-South tal-Amerika, ħafna mill-iskjavi li ġġieldu fil-gwerer tal-indipendenza ġew mogħtija l-libertà. U eh, apparti li wara li saru daw ir-revoluzzjonijiet il-trade tal-iskjavitu eh, ġiet benjata. U gradwalment eh, anka l-iskjavi ta' qabel li kienu fi status ta' skjavitu bdew jingħataw il-libertà. Dak kien proċess li bejwet u ieħor imbagħad ħa xi 40 sena. Imma wara 40 sena nistgħu ngħidu mbagħad f'nofs is-seklu dsatax l-iskjavitù fis-South America kienet maqtugħa kompletament. Juan Battista Zoppardo kellu dan il-gilt kbir fuq dak li għamel meta kien f'Kadiz e, il-ħabs għaliex eventwalment insomma Juan Battista Zoppardo jispiċċa jiġġielet il-flotta Spanjola fl-Arġentina f'avventura naqa pjuttost eh, ħanajtek bold u, u daring ehm, eh, fej ifalli u jispiċċa l-ħabs fi Spanja u da jiltaqa mal-gran neputi ta' Tupa Kamaru it-tini. li kien gwerrier revoluzzjonarju fil-Perù li jibda ribelljoni kontra l-monarkija Spanjola. U Juan jiltaqa' miegħu u daw isiru ħbieb kbar bażikament. Da kien proċess li mhux Juan biss kien qed jgħaddi minnu, għadda minnu Simon Bolivar u ħafna revoluzzjonarji oħrajn li daw spiċċaw il-ħabs u da l-ħabs kien hemm eh, l-leaders indiġeni li kienu tiġa għaddew minna li ġildu kontra l-monarkija Spanjola. Ġifieri daw meta spiċċaw bdew marru l-ħabs, daw spiċċaw eh, iltaqgħu ma' daw in-nies u b'mod eh, inevitabbli kif daw kienu hemm qed iqattaw ħafna ħin flimkien dej xulxin u jgħixu letteralment flimkien. Daw eventwalment jibnu l-alleanza politika tagħhom u jsiru u l-perċezzjonijiet jibdew jinbidlu. Jiġifieri kien hemm dal-proċess. Ġifieri eħe, issa ovvjament Di jiena ma konx naf, ġifieri jiena meta bdejt nistudja meta ridt nagħmel l-istorja ta' Juan Battista Zoppardo, jiena ma kontx naf illi ħansib li hu kien bih l-iskjavi u hekk nagħmel dawn l-affarijiet. Ġifieri ehm, u fil-fatt eh, kemm in-Navy Arġentinjana, kemm il-gran neputija tiegħu illi kitbet biografija fuqu, ehm, eh, ħbew dal-aspett u ma jħobbux isemmuh, ovvjament. Immija parti importanti mill-istorja. Ġifiri, da ovvjament u hija xi ħaġa ħażina l-industrija tal-iskjavitu, imma issa u jista' jiġi redeemed għax wara dispjaċih ma nafx, issa dik mbagħad talek kemm għall reliġjon mbagħad inħalli għal dak il-qasam ma nafx. Ma il-fatti huma dawk huma. Żgur hu li ovvjament l-Arġentina jħobbuh hu, ġifieri dawn l-Arġentina għalihom hero kbir. Ehm, għal Franza wkoll huwa xi ħadd eh, importanti, mhux daqs kemm importanti l-Arġentina ovvjament. Eh, fil-fatt hawn xi ħadd mill-ambaxxata Franċiża wkoll ħadu interess l-ambaxxata Franċiża. Eh, u nirringrazzjahom I thank the French Embassy for taking an interest. Thank you Valentin for coming as well. Ehm, Għax kif kont qed ngħid, eh, u ġġielet fir-Revoluzzjoni Franċiża, eh, kien bażikament Franċiż u ġifieri he was a French citizen. Ġifieri eh, u għalhekk hemm dal-interess fuq u Franza. Imma l-Arġentina mbagħad huwa hero nazzjonali hu. Monumenti, skejjel, toro u public buildings, minn kollox hemm imsemmijin, imsemmi għalih. Bħal ma jsemmu insomma il-Latin Amerika għandhom din it-tradizzjoni li jsemmu kollox skejjel għan-nies revoluzzjonarji li ġildu fil-gwerer tal-indipendenza tagħhom. Jiġifieri mhux l-Arġentina biss, anke ċ-Ċilì u Kolombja u Bolivja, Venezuela kollha l-istess. Kollha ġifieri il-main street tal-capital city ehm, jien naf eh, Puigdron, Simon Bolivar, eh, Liniers, kollha il-mexxejja l-revoluzzjonarji ta' tagħhom insomma. Aħna sfortunatament għadna bil-qaddisin anka u qaddisin li qas għandhom x'jaqsmu ma' Malta terġa'. Ġifieri ġifieri naqa' aħna ħadna naqa' hekk naqa' tal-injoranti u m'hemmx tagħmel dik il-kelma u żopp ġifieri naqa' tal-injoranti. Ehm, imma daw eħe daw jħobbuh u l-heritage tagħhom, ġifieri Ġifieri daw jgħożżu l-heritage tagħhom u l-history tagħhom, ġifieri, u jiċċelebrawha l-history tagħhom, jiċċelebrawha b'dal-mod u. Fil-fatt, hemm ħafna interess ukoll fil-, fuq il-ktieb tiegħi mill-Arġentina, hemm ħafna interess ukoll u eventwalment anke xi darba nittraduċih bl-Ispanjol, immur hemmhekk, anke forsi wara li insolvi xi gaps. li sibt. L-iktar gap li hemm hija dik ta' Franza. Il-pija kollox kważi covered. Forsi l-gap, gap oħra li memx hija fuq naqa background dettaljat fuq il-familja tiegħu għal x'in serta l-arkivji notarili mbagħad għalqu eh, u ma stajtx naċċessa iktar għax qed jirrestawraw. oħra, aħna x'għalqu l-arkivji notarili ma nistgħux, jiġifieri ma sabux soluzzjoni, qabdu għalqu kollox daw qed jagħmlu l-maintenance insomma u jisbaw u x'naf jien u ma nistgħux naċċessaw id-dokumenti. Ġifieri hekk l-affarijiet hawn Malta eh, inkredibbli ġifieri. Jieqaf kollox hekk ġifieri biex nagħmlu l-maintenance. All right, ok, m'hemmx tagħmel. Ehm, u ma stajx nagħmel background dettaljat, imma Jiġifieri n-nutari tiegħu għandi l-lista tan-nutari tal-familja tagħhom, jiġifieri. Waqt ir-riċerka tiegħi sibt ħafna affarijiet ukoll li m'għandhomx x'jaqsmu imma huma interessanti, eżempju Kadiz, kif kont Kadiz. Eżempju, għax hu għamel xi snin il-ħabs Kadiz. Kif kont Kadiz, sibt fl-arkivji ta' hemmhekk ta' Kadiz Sibt file fuq il-familja Azzopardo hemmhekk. U mid-dera Cadiz kien hemm familja Azzopardo li kienet ukoll kienu wkoll kummerċjanti u kienu jgħixu hemmhekk, emigraw minn Malta għal Cadiz. Daw ma kellhom l-ebda relazzjoni ma' Zoppardo ta' Juan, ġifieri. Ma hemm l-ebda link bejnietom. Jiena xtaqt li jkun hemm xi link hekk, sib li ħansib xi link, imma mid-dera m'hemm l-ebda link huma familja kompletament eh, separata. Imma interessanti wkoll għaliex Kienu wkoll Maltin li qed jgħixu barra dak iż-żmien u il-ħaġa hi ta' interess għax hu hu ma setax hu ma setax jagħmel kuntatt ma' dan-nies lanqas għax għax hu peress illi da wettaq atti kriminali bażikament kontra l-Ingliżi u kontra għax da ifhimni inti speċi jekk qed tiġġieled bħala bħala suldat Franċiż kontra l-Ingilterra bħala suldat regolari differenti milli tkun kursar, kursar ġifieri semi regolari, ġifieri jekk inti kursar m'intix sa tiġi aġġudikat bil-liġijiet ta' gwerra, jekk inti kursar ħa tiġi tista' tiġi aġġudikat bil-liġijiet ċivili. Ġifieri inti mhux imbilli inti kursar ma tistax taqbad u tmur ġifieri fimt, ġifieri daw they were wanted criminals. mill-Ingliżi, bażikament. U ovvjament għal dik raġuni da ma setax jerġa' jiġi lura Malta, u għax Malta kienet taħt l-Ingliżi, u ma setax joqgħod eh, jagħmel kuntatt ma' Maltin eh, eh, għaliex ovvjament kieku l-Ingliżi Jkunu jafu fejnu u jkunu jafu fuqu, ovvjament kienu jkunu jridu eh, jresquh il-qorti l-Ingilterra u jitfawhom l-ħabs l-Ingilterra. Kif kienu jagħmlu l-maġġoranza tal-kursara li kienu jaqbdu ġifiri. Eh, sakemm ma jġeluħx imbagħad jaħdem għalihom bħala ostaċ imma. U l-Ingliżi kienu jagħmlu ħafna hekk, ġifiri ehm, dak hemm storja Juan nara, biex naqta' fil-qasir biex ma ndumx, Juan eventwalment jispiċċa iwaħħlu hu u sħabu, ħa ngħid hekk, biex inkun daqa', għax dan meta l-Arġentina tieħu l-indipendenza lilu jqabbduh jibni navy, għax ma jkollhom il-ħadd. U dan jibni Litteralment jixxi tliet karrakki u jarmahom bil-kanuni. U ħajmor jiġġieldu kontra l-flotta Spanjola kienet naqa tal-inġien End il-mossa immu jagħmilha kien naqala bi bżobbos li sew. E, u kellu pjan tajjeb u kellu pjan tajjeb ħafna ġifieri ma kienx injorant u ġifieri għalkemm kienet jiġġieled xi ħaġa suicidali ħafna tipo Xorta kien razzjonali u kalkulat ħafna, imma sħabu li ma kellhomx esperjenza u li ma kinux kapaċi daqsu daw waqt il-battalja jgħaffġu, jieħdu ħafna żbalji, ma jimxux mal-ordnijiet tiegħu u jispiċċa diżastru bażikament u jispiċċa jitlef b'mod diżastruż. Ehm, daw il-kollegi uffiċjali tiegħu jitraduhom bat, meta jmorru lura. Daw jispiċċa daw jispiċċaw wara tilfu l-battalja jkollhom jimxu għasa Buenos Aires. U u l-ġunta dak iż-żmien ħadet il-verżjoni tagħhom konvenjenza għaliex Kien jaqbillhom iwaħħlu f'Juan milli jammettu li mhumiex kapaċi jirreżistu kontra l-flotta Spanjola. Politikament kienet l-iktar ħaġa konvinjenti li twaħħal fuq il-kaptan jew l-ammiral tiegħek għax hu kulunnell kien għax peress li ma kellhomx ammiral. Allura kien Kulunell, Lieutenant Colonel, Lieutenant Colonel. Uħwan jitraduħ l-uffiċjali tiegħu, iwaħlu fih, insomma, u daw ma kun vera xejn. U aħna nafu li mu vera xejn, għax ħafna mariners komuni it-testimini tagħhom, it-testimonjanza tagħhom taqbel ma' ta' Juan, mhux ma' tul uffiċjali. Ġifieri dik ivverifikajtha jiena. Ehm, meta tara x'ġara fil-battalja u x'jgħid Juan x'ġara u tara t-testimonjanza tal tal tal-baħrin komuni taqbel ma' ta' Juan. U l-baħrin komuni daw ma kellhomx interess bażikament. L-oħrajn l-uffiċjali kellhom l-interess illi jsalvaw ġildhom hum. Da wieħed minnhom insomma biex naqta fil-qasir ehm, u anka forsi nikkonkludi. Da eh, jispiċċa ċ-Ċili f'missjoni eh, importanti fejn bażikament imur olin u jkollu l-vapur insomma u jinvesti ħafna flus f'dil-missjoni da. Ehm, Eh, Bouchard. Eh, kombinazzjoni Franċiż u kollu. Għax u Juan kellu ħbib Franċiżi. U kien jipreferi li ġilet magħhom. Juża lilhom ġifieri għaw għal-ġlid u jqabbad lilhom u jafdhom u ġifieri għax da Juan taħu responsabilità jirranġaw jagħmel kollox u. U Juan n-nies tiegħu jażilhom Franċiżi għax kien ilu jafhom u hekk u jafdhom. Spiċċaw tradewh. Eh, insomma, dabbu xard jispiċċa spiċċa ħażin imbagħad għax imbagħad imur ċili. U ċili li ġara eh, l-Ingliżi kienu influenti ħafna f'ċili. Eh, għaliex l-Ingliżi kienu użaw ċili biex ikollhom foothold fis-South America kontra Spanja. Allura l-awtoritajiet ta' ċili ikunu ħbib ħafna mal-Ingliżi. Da Bouchard ma nafx għalfej, insomma, ddeċieda li jmur eh, Valparaiso, li kien l-iktar port importanti dak iż-żmien ta' Ċili, u xħin jasal hemm jarrestawh l-awtoritajiet fuq ordni tal-Ingliżi u jtellawh fuq eh, Course airing activities, ġifiri, jaw, ġifiri jitallaħ il-qorti u speċi jitallaħ fuq course airing activities. Basikament, il-qrati fiċ-ċili ma jisibuħx ħati għaliex il-kas kien naqas tram, kien kas apposta biex ifottuħ lilu. Għaliex il-qrati ċileni ma kellhomx ġurisdizzjoni fuq il-crimes li għamel kontra l-vapur Ingliżi da. Ehm, imma daw insomma jaraw kif għamlu kif ifottuh lilu. U minkejja li jitlef il-kas il-qorti da joħdulu l-vapur, joħdulu kollox, and he goes bankrupt, basikament. Ehm, u huma dak kien l-intenzjoni tagħhom li huma jġeluh imur bankrupt ħajkun ostaġġ tagħhom. Ehm, u da hekk jiġri, l insomma, da jispiċċa staġġ tagħhom da. U ġaluħ imbagħad imur jiġġielet il-Peru, insomma, u mbagħad meta jkun eh, il-Peru jkun jitlob jitlobhom biex imur lura l-Arġentina u ma jħalluħx u jkollu jibqa' hemmhekk u jmut hemmhekk imbagħad. U insomma, Juan sadalettant jerġa' jiġi lura Buenos Aires u jagħmel xi snin il-ħabs, ġifieri Spanja. U meta jiġi lura, jilqgħuh ta' eroj. In-narrattiva kienet inbidlet, jiġifieri fuqu, jiġifieri da jilqgħuh ta' eroj u mal-ewwel jerġgħu jellistjawh, jiġifieri mal-ewwel. Inserta dak iż-żmien kien hemm il-Kulunell Zappjola li kien ilu jafu mill-bidu, Kulunell Zappjola, kien issapportjah ħafna. Kien iħobbu ħafna, kien jaħdem ħafna bih Zapjora. U jisu ikun mal-faction tiegħu. Umbat terġa' tiġi ħażina fl-aħħar umbat għax umbat jibda jixxieħ umbat dawek umbat xieħ ħafna wkollu. Ijat eh, over 50s. Umbat eh, sadattant ikun hemm ammiral ġdid l-Arġentina, Admiral Brown, li jkunu li eventualment jerbaħ kontra l-Ispanjoli. U Admiral Brown insomma da eventualment jagħmel purge fin-Navy tan-nies ta' Zapjola. U insomma da jwaħħal fihom fuq xi ħaġa li ma kinitx vera u l-qorti ma ssibhomx ħati imma speċi jirnexxielu jkeċċihom barra min-Navy u Brown jieħu kontroll assolut tan-Navy insomma u Mike biex Mike Biex ma jkollux nies tal-esperjenza li speċi jistgħu jisfidaw l-awtorità tiegħu, u Ħwan kien wieħed minnhom hu. Allura speċi ra kif għamel ħeles minnu u minn oħrajn. Imma sa dan iż-żmien Ħwan kien laħaq x'jaħsew ukoll u tipo xorta baqa' jipprotesta eh li speċi jagħmlulu ħażin u mhux sewwa u li jiena mis-snin kun attiv. Imma għalkemm vera għamlulu ħażin, Juan jesaġera naqa' wkoll għaliex hu jgħid li l-gvern trattani ħażin u u m'għamlu li sew. Fil-fatt kienu jistidnu għal parties u għal balls u hekk kien rispettat ħafna ġifieri, ġifieri minkejja li Juan imma la famah xorta baqa' jgawdi ħafna rispett u xorta U xorta baqa persuna rispettat ħafna mek, ġifiri. E, Fil-fat meta miet mal-ewwel ċelebrawh bħala eroj nazzjonali. Għamel 10 snin jinkett miskin il-ħabs għax sħabu tradew. Ġifiri hu probabbli ma kienx jistenna li l-folja ħatin eleb dak il-mod u għamel 10 snin jinkett il-ħabs da wara li tradew sħabu, imma eventwalment jiġifieri l-affarijiet marru biex jivvendikawh. Bażikament imut fil-kwietu u dik hi l-istorja tiegħu. Issa għalkemm hu x-xogħol tiegħu huwa barra minn Malta u mhux Malta, Eh, ifhem, hu Malti, hu. Ġifieri hu parti mill-istorja ta' Malta bħala Malti. Ġifieri l-istorja ta' Malta tinkludi kollox dak li hu Malti, hu Malta ta' u Malta ta' barra. Ġifieri dajs u Malta ta' barra, hu. U parti mill-istorja ta' Malta b'dak il-mod. Ehm, U dik hi l-istorja, insomma, issa nispera li jogħġobkom il-ktieb, nispera li sibtu interessanti, eh, ma noħdilkomx iktar ħin. U jekk hawn xi ħadd li għadu ma ħax il-ktieb, insomma, nista' eh, intikom kopja tal-ktieb. Mu grazzi, grazzi minn ġdid tal-ġejtu, grazzi ħafna. Thank you.